Nick, mae'r um, garfan yn cael ei gyhoeddi, mae'r diwrnod wedi cyrraedd. Gai ofyn i chi ddechrau, pwy ydych chi'n disgwyl i, i Coleman dewis o'r rei sy'n sydd ella, da ni'n siŵr amdano nhw felly? Faswn ni ddim yn cymryd Joe Quigley, ond dwi'n meddwl deimlo. Um, os jo efo 25 y cant o gyfle i chwarae un gêm a mi allai gêm Rwsia fod yn bwysig, mae o'n mynd i gymryd o. Y piti am hynny wedyn, dwi yn poeni am Emyr Huws, dwi'n poeni am David Vaughan, dw i'n colli cyfweliadau Cymraeg i gyd, a dwi'm yn meddwl y bydd Paul Dummett yn mynd chwaith, a dwi ddim yn meddwl y bydd Cotterill yn mynd. Dyna'r enwau dwi'n disgwyl i fynd. Sa pethau'n gallu newid gymaint tasa Ledley ddim yn mynd. Os na unrhyw un o'r rheina ydych chi wedi enwi fyddwch chi eisiau gweld nhw? Fasa ni'n licio gweld David Vaughan yn mynd. Hynny yw, dim yn unig bod o wedi bod yn rhan o'r cyfnod am bymtheg mlynedd, ond mae gynno fo rywbeth. Emyr Huws, mae gynno fo daldra yn ganol y cae, so hynny'n gallu bod yn, yn fantes fawr. Ond o'r ddau, lle ni'n credu bod David Vaughan yn cael cyfle? Mae'n ma ddiwrnod nerfus, dwi'n siŵr, i'r chwaraewyr a'r cefnogwyr hefyd. Dwi'n meddwl bod um, Chris di cael gair efo nhw. Sa'n ni'n mynd syni, so wedi deitha nhw cyn mynd i Bortugal. Newidia meddwl i, ond ti'm ynddo fo ar hyn o bryd. Dwi'm yn meddwl sa Tom Lawrence er enghraifft 'di di bod. Dwi'm yn meddwl sa Adam Henley 'di bod. Fi'n poeni bod yy Bradshaw ddim 'di cael mynd. Sa fi 'di gymryd o fel rwbeth bach gwahanol. Ond yy os 'da ni'n nyrfys, 'da ni ddim mor nyrfys â'r pump chwaraewr nad 'da ni 'di enwi'n barod. Ond be' am yr yr nerfa 'na? Nid jyst oherwydd 'da ni isio darganfod pwy sy'n y garfan ond ma' ryw sôn am o ryw anafiade bach i hwn a'r llall a t'o' 'di o'm yn helpu nadi? A be' sydd ddim yn helpu ydi bod Slovakia wedi curo'r Almaen o dair gôl i un, hynny yw, 'dan ni'n rhoi o'r henaid ar ryddhad, achos bod Gareth Bale yn ffit, a wedyn y broblem arall sy'n poeni ni, ond na, Joe Allen a'i Ben Glean, ond ma' nhw'n mynd i fod yn iawn, ma' 'na anafiade, bob tro dwi'n clywed am Gymro, dwi'n cofio am y llais sy'n 'i briwe hefyd, ac yn meddwl, o, fydd pethe'n oreit, ond yy, 'sdi be', dwi'n meddwl bydd hi lawr i gêm Rwsia. a by' raid ni hennill i ddychmyga'r tensiwn yn Toulouse. Ond yy er newyddion da wrth gwrs i'r cefnogwyr y Duw leia gawn ni wrando i double act chi a Malcolm Allen yn ystod y gema felly ar ar y Llyfr Rec. Mae am i ni fod yy yy yn brofiad bendigedig. Ma' Malcolm a fi 'di bod trw'r gwachil a'r mwy gwachil ond bydd hwn yn gyfle i fod ar y llwyfan mawr. Mae fo'n brofiad newydd i ni hefyd a mae o ar HD ar Sky yn unig gyda llaw. Mae o ar HD ma' isie bobol gofio hynny a mae'n hawdd i ga'l o neu ar y y pryd yw, ond um, na, mae yna yn Gymraeg pob gêm, tra bod Cymru yno, da ni yno.